חברה מיר זענען צוריק! יא, דאס איז אוודאי פראסטע אידיש, און איך הייס אסתר. זייט באגריסט, מאכט זיך באקוועם! אין דעם עפיזאד וועלן מיר הערן אביסל וועגן אידישע מוזיק דא אין מעלבורן. און איר וועט אויך הערן פון א אידישע סטודענט וועגן פויגלען. איר זייט גרייט?

אז איר וועט רעדן וועגן עפעס וואס געפעלט אייך, אזוי ווי גאלדע האט גערעד, שיקט מיר אן אנזאג. איר ווייסט אז איך פריי זיך זעהר ווען איך באקום אן אנזאג אדער קאמענטאר פון א צוהערער. איך האב אזוי ליב צו הערן פון אייך. און איך האב טאקע באקומען א קאמענטאר אז איך דארף רעדן וועגן ייד, א קאפעליע דא אין מעלבורן. איך האב געטראכט, פארוואס נישט רעדן וועגן אפאר פון די נייע מוזיקאלישע פראיעקטן דא אין מעלבורן. איז לאמיר האבן אונזער ערשטע סביבה באריכט. די אידישע מוזיק אין מעלבארן היינט צו טאג. קודם כל, יד. יד איז א קאפעליע וואס שפילט קאזמאס קלעזמער. וואס איז דאס? נא, דאס הייסט א סטיל וואס איז זייער עקלעקטיש און ברענגט צונויף דזשעז, קאבארעט, עלעקטראנישע און אנדערע סטילן מוזיק. ייד איז זייער א גרויסע קעפעליע. אין אנהייב האבן זיי געהאט פֿערציק מוזיקערס שפילן אויף דער בינער. נישט צו גלויבן.

זעצט. צוריק זענען מיר אין דער אַלטער וועלט. דורך אַ מאָדנעם גלאָז איז אַ פּראָיעקט פֿון זינגער גלית קלאַס און מוזיקער דזשאָש עיבערהעמס. זיי באַנוצן זיך מיט ייִדישע פּאָעזיע, ווערטער פֿון אַנע מאַגאָלינין אָדער קאַדיאַ מאָלאָדאָווסקין, און עלעקטראָנישע מוזיק. דורכ'ן מאדנעם גלאז האט אויך געשאפן א פרעכטיגער קאבארעט. לאנגזאם און ליכטיג. די באשעוויס זינגערס שפילן נייע און אלטע אידישע לידער מיט הארמאניע און אסאך געפיל. זייער שפעטסטע פלאטע הייסט נשמה פרייד זיבעצן זיבן און צוואַנציק און האט לידער וועגן יום טובים, פסח, סוכות, פורים, און אויך שבת. איך האב אויך זייער ליב די ערשטע פלאטער מיטן טיטל די באשעוויס זינגערס. אינעם דריטן חודש אז יזכו. ס'איז אלעמאל א פארגעניגען צו גייען אויף א קאנצערט אדער פעסטיוואל און הערן אידישע מוזיק. מיר האבן אויך אנדערע טאלאנטירטער קאפעליעס, מוזיקערס און זינגערס, אזוי ווי קערען פעלדמאן, טאמי קאלינסקין, און פרעדי מראצקי מיט קלעזמעניאר, וואס האבן געשפילט שוין לאנגע יארן אין מעלבורן. מיר זענען אזוי מזל'דיג צו האבן אזויפיל טאלאנטירטערע מענטשן דא אין שטאט. איך האף אז איר וועט א קוועטש טון אינעם עפיזאד בארמערקונגען און זיך צוהערן צו אביסל אידישע מוזיק פון מעלבארן. האט הנאה!

לינקס צו אלע די קאפעליעס וואס מיר האבן געהערט אויפן עפיזאד. איך וויל באדאנקען גאלדען פאר דער שענער מעשה וועגן פויגלען, שכוח, און כ'וויל אויך באדאנקען אלע וואס האבן מיר געשיקט אנזאגן וועגן אידישע מוזיק, כ'וועל זיי נוצן אין א ספעציעלע פראגראם. און איך וויל הערן פון אנדערע צוהערערס, ביטע שיקט מיר אן אנזאג וועגן אייערע באליבסטע ליד אדער קאפעליער. עפעס גאר פשוט וועט זיין גוט, אזוי ווי איך הייס לעיזער, איך וואוין אין אנאטעווקער און מיין באליבסטע אידיש ליד איז אליין אין וועג. אדער איך הייס האדל, איך וואוין אין סיביר, און מיין באליבסטע אידיש ליד איז דלוי פאליציי, שיקט מיר עפעס און איך וועל זיך פרייען. און ווי אלעמאל א דאנק פארן זיך צוהערן צו פראסטע אידיש,